Huyu nyina. ĩ nyina nyina nĩ afadhali ĩ ndũngĩringithania mĩtugo yao Yeah. no ĩ koguo na mũroka gũkũ kũ- kũ- tũngiuga kĩrĩ tau hakwa nĩ njuge mũciĩ ndĩna ndĩna mũtumia ũmwe na umbuthĩ na umbuthĩ ũmwe ũguo nĩguo ingĩtua kuga ona ngorwo nĩ ithuĩ twakeneirwo kamacini kara ga kũmũmba rĩ twĩna ũyũ rĩ Ndaiuma roriro. Eh, Eh? eh. Ĩĩ, ithuĩ twa- nĩ twĩna tũmacini twa kũmũmba ngai nĩ watũnĩire tũmacini ithuĩ nĩ ithuĩ ma producer mau mathangari ĩno koguo rĩ niĩ no gũcokia ngũcokeria mwathani ngatho na nĩ athomete harĩa kũhota gũthoma Ĩĩ. na na agetĩkĩra Ĩĩ. tohoke mathomo ndakoragwo atĩ e mũru in fact marks cia ũyũ rĩ ndũngĩringithania na cia nyina Ehe. ũyũ ahĩtũkĩte wega mũno ĩĩ nyina ona uria hitũkire titekite kigeranio ii Ĩrĩ mwega. ii arigite thi uru Oi. Tondũ nake mũcambia. Oi. ona ona ona a- atwara kigeranio a- a- aciari ake mamwirire pole Na ngĩcokerio ngatho mũno nĩ kũmũhikia tondũ ti andũ aingĩ mangĩamũhikirie. Warĩ kuo. No ũira, Ĩĩ, chairman. nĩguo ndĩra- ũira, na nĩ warĩka mwathani agocwo Amen. agocwo rĩngĩ Amen. mwathani agocwo Amen. tũmũgoce rĩngĩ Amen. nĩ ũguo Kũrĩ ngũrie rĩ, to nauga mwana ndegũthoma rĩ, wauga ndegũthoma nĩ athome kĩndũ kĩngĩ Nĩkĩ? kĩndũ gĩtarĩ na kũgoma tondũ ta rĩu bũrũri ndũkaigua he- he kothi itakaga wĩra ũkaigua bũrũri anga kĩ- kĩ- kĩ-

tũgũre tũgũre nona ici tinora Ĩĩ. ciatigara ngiri mĩrongo ĩtano Ĩĩ. ngiri mĩrongo ĩtano rĩ nĩ ũndũ wa kũgũra tũindo tũtũ na tũtũ na tũtũ rĩ tũtieherie ngiri ikũmi mũkindũri a- akorwo agĩka atĩ ciatigara ngiri mĩrongo ĩna nĩguo ngiri mĩrongo ĩna rĩ eh, tũtige bengi ngiri kĩbaũ ithe tiguo haya ciatigara ngiri kĩbaũ rĩ tũtinyi- cirekĩra kĩbaũ tũtige i- i- ikũmi cia gũikaraga gũkũ nyũmba mũndũ angĩenda kaũndũ Ĩĩ. ciatigara ikũmi Ĩĩ. tũtinyue Ai. akũnyua rĩ Co- kĩrĩa ma- macũrũ maconda makĩ kana ũgũre mandathi ma ngiri ikũmi mandathi ma ngiri ikũmi Ĩ, nĩguo andũ ma ciana ingĩoka gũkũ Ciĩke rĩ atĩa? cione ta twĩ mapuro ciĩke atĩa cione ta twĩ mapuro irio ci gũkũ kũrĩ irio manjangwa ĩkũhagĩrĩte na angĩkorwo kũrĩ ageni mena kũu kũrĩ irio ĩkũhagĩrĩtwo nĩ manjangwa na andũ nĩ mekũrĩa na ngacoka ngakĩhoya ah, niĩ- mũciari nĩ arathimaga mwana na maĩ Ĩĩ. Mũciari nĩ athimaga mwana na maĩ tũnini ũguo akaminjĩria mwana nĩgetha nyitĩra mũkwanjũ ũyũ nĩgetha kaingĩ nĩ wona kũrathimanagwo na kĩrĩa na maĩ Mm, ĩĩ. tũnini ũguo tũu nĩ tũiganu tũnini ũguo tũiganu tũu nĩgetha mũciari-rĩ mwana na maĩ agĩthũkũme kaĩ na inyuĩ mũkwendaga kũrathimwo na kĩrathimo rĩ kĩreke ndĩmwĩre kĩrathimo rĩ kĩrathimo gĩtirĩ atĩ atĩ atĩ atĩ atĩ kũrĩra kĩrathimo aca kĩrathimo na kĩendaga rĩrĩ kĩrathimo kĩendaga mũndũ Mũngĩenda kũrathimwo, ũngĩenda kũrathimwo rĩu wega, ũngĩenda kũrathimwo wega, ũikare wĩ mũrathimwo. Ũngĩenda kĩrathimo kĩendaga ũguo. Inyuĩ nĩ mũkwenda kũrathimwo?